The Hakha Times online thong chimnak in kan in don than hna. Tuzan thong ka chim ding mi hi October ni hlei zan lei similam pali tiang kan thei kho dok thong an rak sin ha lai. Falam peng Thlanron khwa a CNA CDF le SAC ralkap an ikap. SAC ralkap nih khwami in ra an khang chang. October ni hleili zanlei suimilam pahnih hrawng khan Falam peng ah CNA-CDF an i kap cuahmah i kahdohnak a chuah hlanah sac ralkap nih khuami inn pahra an khangh cang tiah kan theih. Atu hi CNA-CDF le sac ralkap pawl suimilam pahnih hrawng khan Falam peng thlanrawn ah kan i phomh cuahmah thawngfiang belte cu a um kho rih lo tiah CNF spokesman Salai Hthetni nih The Hakha Times ah a chim. Falam peng Thlanrawn khua cu inn sawmkua le inn li khuasa an si i sac ralkap nih inn an khanghpiak hna ruangah siseh kahdohnak an ṭih ruangah khuami an zaam dih tiah kan theih. Hi thawng hi zanlei suimilam pathum tiang theih ningin chimmi a si i update thawng kan thanh kho rih lo. Hniarlawn thar kahdohnak ah CNA-CDF nih sac ralkap minung panga an thah hna. October ni hleithum lio Hakha peng Hniarlawn thar kahdohnak ah CNA-CDF nih sac ralkap minung panga an thah hna tiah kan theih. Hi kahnak ah a thi mi cu panga an si, hliamhmi cu an um len ko. Kanmah CNA le CDF lei in aa hliamkhuaimi kan um lo tiah CNF chimphuannak nawlngeitu Salai Ṭhitni nih The Hakha Times ah a chim. Falam peng Rial tikhua inn a taangmi a dihlak in sac ralkap nih October ni hleili zing ah an khangh chep. sac ralkap nih October ni hleithum ah Falam peng Rial tikhua Biakinn tel in innli an duah i tuzing October ni hleili ah a tangmi inn dihlak an khangh ṭhan tiah kan theih. Falam peng Rial tikhua cu inn hra hrawng an si i a dihlak in an khangh cang. Hi chungah Biakinn pakhat zong aa tel. Atu lio hi Falam peng ah sac ralkap le CNA-CDF kar kahdohnak a faak i Kiangkap khuami ralzaam in an um hna tiah kan theih. CNA Lance Corporal Andrew fapa Vancung Bik Tlangrai in a nunnak a liam. CNA in Lance Corporal Andrew le Pi Hlawn Khin hna i an fahniang pa Vancung Bik Thlanga cu Tlangrai in nihin October ni hleili zinglei ah a nunnak a liam tiah kan theih. A pa hi ralram ah a um lio a si i nu farual hi khenh ah an um ngam ti lo ruangah Mizoram ah an um. Pher inn tangte ah harsa ngai in an um lioah an fapa cu a nunnak a liam. Chungkhar zawnruahnak he bulhnak pe cio dingin kaan sawm hna tiah Olivia nu Cinzah nih a Facebook cahmai ah a langhter. Ṭio taakmi Thantlang khua ah khuami cheukhat nih siaherh thilri mawṭaw sawmli he an lak cio hna. October ni hleithum ah a king cangmi Thantlang khua ah siaherh deuhmi thilri cu khuami cheukhat nih mawṭaw sawmli he an lak cio hna tiah kan theih. October ni hleithum le ni hleili chung hi thilri lak caan kan ti i October ni hleithum ah khan tluang tein kan lak khawh hna. Vailamtlang, Bualpeng, Zophei, Vanzangtlang le Hakha lei tiin mawṭaw a hme he a ngan he sawmli in kan thil siaherhmi cio kan lak khawh tiah Thantlang khuanu khuapa Pu Ram Khar nih a chim. Falam pengah sac ralkap nih thahmi khuami ruak pahnih an hmuh. October ni hlei khat lio ah sac ralkap nih Falam peng Tuuphei khuami pahnih an thah hna i October ni hleithum ah an ruak an hmuh hna tiah kan theih. An thahmi hna cu fa pahnih a ngeimi Pu Thawng Lun Mang kum kul le kum kua le Salai Thawng Nei Mawi kum sawmthum le kum li hna an si tiah kan theih. Hakha lockdown chung lengchuah khawhnak card hlam khawh a si cang. Thaizing October ni hleika thawk in Zerhnih chung Hakha khuachung lockdown chiah a si cang lai caah lakhruak leng chuah khawhnak card an sermi hlam khawh a si cang tiah kan theih. Hi card hi innkhat pakhat caah an sermi a si i mah le Khrihfabu cio ah hlam khawh a si lai i Khrihfabu a ngei lomi nih zung ah hlam khawh a si tiah Hakha Township Public Healthcare Committee nih an thanh. TPAC tawlrelnak in Thantlang ralzaam tangka le facang bawmhnak an pek hna. October ni hleili Thantlang Placements Affairs Committee TPAC tawlrelnak in ramchung ramleng bawmhnak cu Thantlang ralzaam cheukhat hna sinah tangka le facang an pek hna tiah kan theih. Thantlang peng khuate i aa dormi minung zanga tluk sinah minung pakhat ah tangka thong sawmthum cio TPAC nih bawmhnak kan pek hna. Naupawi, pumtlinglo le kum nga tang ngakchia hna hi a hlei in bawmhchanh an si tiah TPAC nih an thanh. Cun Bualpeng le Vailamtlang khuakip ah ralzam hna caah tiin khuakhat ah facang tun nga cio caan karlak ei ding an pek fawn hna tiah kan theih. Lam kan remh lai caah kan kap rih hlah u tiah sac ralkap pawl nih loudspeaker in tlang an au. October ni hleihnih zan ah khan sac ralkap pawl nih lam remh kan duh caah kan kap rih hram hlah u tiah loudspeaker in Matupi khua ah tlang an au tiah theih a si. Matupi le Mindat-kar lam a cimmi kan remh lai. Lam sul umkalnak ṭha tein remh kan i tim. Cucaah Nan kan kah lo ahcun kan in kap ve hna lai lo i khuate pawl zong khuami nih harnak kan pe hna lai lo. Kan kap hlah u law tiah loudspeaker in an au tiah Matupi khuami nih an chim. October ni hleihnih lio ah khan Pakhuku lei in sac ralkap pawl motor somkua deng le raltuknak motor hna he Mindat lei ah an kai i atu bantukin Matupi le Mindat kar lamsul rem an i tim hi a si tiah an zumh. Khayan peng ah khuabawi sawmruk le panga nih rian an chuahtak. sac uknak a cat i Cankar mizapi ukhruainak phu an ser. October ni hleili Yengkung ramṭhen Khayan peng ah khuabawi sawmruk le panga nih rian an chuahtak i sac phu uknak a cat. Cankar mizapi uknak phu an ser tiah theih a si. Hihi PDF Khayan nih khuabawi pawl cu October ni thum in rian chuahtak dih ding in ralrin an pek hna hnu nikua chungah khuabawi sawmruk le panga nih rian an chuahtak hnuah sac phu uk hruainak a cat i caan kar mizapi uktu phu an ser tiah theih a si. Ṭhilin ah Phyosaw-ṭhi pawl Thalpak meithal zun kul le zun nga he YDF ṭhilin sinah an i fon. October ni hleili, Magway ramṭhen ṭhilin peng Yeto ah a ummi Phyosaw-ṭhi pawl cu Thalpak meithal zun kul le zun nga he YDF ṭhilin sinah an i fon tiah theih a si. Cun October ni hra lio zongah ṭhilin palek sakhan in Thalpak meithal a rak phurmi Phyosaw-ṭhi pawl cu YDF ṭhilin nih an rak kah hna i pakhat a thi. Meithal zunkul an rak lak bal fawn tiah kan theih. Tuzan The Hakha Times online thawngchimnak hi vial in kan rak ngol rih lai. A ngaitu nan dihlak cungah kan i lawm. Ral le rai lakin nan zate him bawm cio hram u.